Тыһынча тоғыз жүз сэттэ онус сылларга саха тустуута аар-саарга аатыран историяҕа чаҕылхай суолу хаалларбыта. Маныаха улуу тренер Дмитрий Петрович Коркины кытта тэҥҥэ кини соратнига, уҥа илиитэ, көмөлөһөөччүтэ, Россия спордун уонна физическэй культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Саха Республикатын үтүөлээх тренерэ, Россия норуотун үөрэҕириитин туйгуна, Чурапчы улууһун бочуоттаах олохтооҕо Константин Сергеевич Постников улахан өҥөлөөх. Константин Сергеевич тыһыынча тоҕус сүүс отут икки сыллаахха от ыйын уонаҕас күнүгэр Чурапчы нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Дьокуускай тохсус нүөмэрдээх сэттэ кылаастаах оскуолатын бүтэрэн баран, төрөөбүт Чурапчытыгар педучилищеҕа үөрэҕин салҕыыр. Онтон тыһыынча тоҕус жүз биэс он тоҕус сыллаахха интернат-оскуолаҕа баспытааталынан киирэн, айымньылаах үлэтин саҕалыыр. Кини хас да сыл устата Дмитрий Петровичтыын бэйэлэрин баҕаларынан, сүрэхтэрин ыҥырыытынан биир биэс кэппиэйкэ хамнаһа суох оҕолору тустууга дьарыктыыллар. Кырдьык даҕаны барыта кыраттан саҕаланар. Чурапчы тустуу туоната буолан аар-саарга аатырбыт улуу спортсменнары иитэн таһаараргар манна спорт оскуола арыллыыта улахан олук буолбута. Алты он төрт сыллаахха уже алты он екі сыллаахтан уже юношаларга результат Россия тахпыттара. Ону болан көсүгүс тоқ толлох банна спорт школаһын наха баҕараллар еді.

кысыы гиһи уонна бүтүрүүһүн. Эп уонна то бар базаларынан ити тустуу гендерин туохтарын барытын бэлэр тутталлар. Дмитрий Петрович ырытыйар буолан, оҕолору хотунан-соҕуруунан араас хабааннаах күрэхтэһиилэргэ Константин Сергеевич илдьэ сылдьара. Ол иһин кинини чымыдааннаах тренер диэн ааттыыллара. Артартыгар Дьокуускай куоракка көтөн кэлэн баран дойдутун ситэ булбакка тутатына атын куоракка курдары ааһа турар түгэннэрэ үгүс буолара. Ити бу кини чымыдааннаах тренер диэн.

Онтон кэлэн эмиэ отчуоттуур отчуотаабыгына чэ билигин аны Красноярка көтөөт. Онтон кэбитиннэ ханна эрэ вообще туохха Калининградка бараан диэ буолар. Ити холобура атын өйдөөбөт киһи туохтуур ытыллар бууннан да турума эп булла. Айыкы да өп булуу. Уонна ити кэргэнэ идикэхэнэ киһи махтанар тойо хана итини барытын өйөө киниэхэ барытын таһан хаабын туохтаабын исписээн да килээхэ били олох хааннааны долгу бэлэм

Били справедя диэхэ былади уону күнэ. Константин Сергеевич өр сылларга бииргэ үлэлээбит коллегатын, доҕорун Дмитрий Петрович Коркин албан аатын үйэтитиигэ сыратын сылбатын уурбута. Ол үлэ түмүгэр хас да кинигэ сүрэхтэммитэ, ону тэҥэ икки тыһыынча үс сыллаахха Дмитрий Петрович Коркин аатын сүгэр музей арыллыбыта. Икки тыһыынча үс сыллаах манна бүтүрүү сэттэ уон биэс сылыгар бу музей дьиэ тутуллар. Чө көрдүгүт, билигин барыта билигин республика аан дойдуттан тоhtон барытын кырбиттэр сөҕөллөр. Эп уонна этеллер болар. Бу вирус была бу маннык улахан музей баара диэн бу вообще бу союз үйдүнэн уна аан дойдуга хуах диэн. Үөрэппит оҕолоро кинини папаттан атыннык ааттаабаттар этэ. Ол кини хас биирдии оҕоҕо аҕалыы истиҥ сыһыаннааҕын, аптарытыаттааҕын туоһута буолар. Республика араас муннуктарын кэрийэн оҕолору сүүмэрдиирэ. Бу эппиэтинэстээх соругу Дмитрий Петрович киниэхэ эрэ эрэнэрэ. Ол курдук, кини сүүмэрдээн ылбыт оҕолоро билигин үтүө үлэһит буолан күн бүгүҥҥэ диэри махтана саныыллар. Кини талан ылбыт оҕолоруттан СССР спордун маастардара, Саха Республикатын үтүөлээх тренердэрэ, Российскай Федерация физическэй культуратын уонна спордун маастардара үүнэн тахсыбыттара. Кинини мин та бастаан көрүм диэн алта уон икки сыллаахха манна оҕолор тустулларыгар көрбүтүм. Улахан баайы, модьу баай көрүҥнээх киһи, улахан баай хаҥалаах киһи биллэрэр, хайыыр. Өссөнөн баһылык Өһөлү сылдьан көрбүтүм. Биһиги Евдокия Акимна дьиэтигэр аһыы, чэйдии. Оччотооҕу

Үрдээх наҕыл баҕайы улахан баата хаҥарбаат, үчүгэйбаа киһи. биһи оскуоланы бүтэриэхпитэ да итинник алтыһаммыт Көстөкөй Агеевичтиинчэ хайта эрэ паапабыт курдук тугу эрэ кыһалҕалаах буолуо киниэхэ этээччибит, кини ол проблеманы иһин үрдээн быһаарар. Туонаас сыллаахха институту бүтэрэн кэлэн бараммыт манна миэстэ суох буолан манна үлэлээбитим средней оскуолаҕа. Дворец пионеров диэҥҥэ онно Дача де Кружок ытаһартахпына эһиги аһылыгар көстүгэ эһигибис бэйэтэ дириэктэр буола олорон манна миэхэ үлэлии кэл баспытааталлаа диэбитэ бастаан онно да көстүгэ эһигибис кини миин төрүттээн үлэһит буоларбар оскуолабар сирбэккэ ыһыллыыллаатым оскуола школтнээккэ бииргэ сылдьар бииргэ олорор Бииргэ үлэлии кэмбитигэр куруутун биһинэр ыаллаан, араҥаччылаан илдьэ сылдьыбыт эбит. Сайын оттон кэлэн баран оҕолору кытта Амма өрүс кытылыгар сэриилээх болоонньу ырытахпына Чурапчыттан тренер кэлэн тустуу оҕолору сүүмэрдиир диэбиттэрэ. Онно оттон аан бастаан онно тиийэммит үс оҕо буоламмыт тиийэн уол тренеры кытта кэпсэппиппит онтон иванов коля уонна кузьмин валентин барбат буолбуттара ол иһин миигин аҕам сөбүлэнэн биэрэн кэлээскэлээх сыкылынан чурапчы илдьэ баран турар холобур дмитрий петровиһы тустуу хайдыытын стратега диир буолахха константин сергеевич тустуу хайдыытын тактига уонна аналитига буолар диэбим сүрдээх ис культуралаах, сырдык эйгэлээх уонна улахан интеллигент киһитэ. Көстөкөс буолаҕын оттон биһи соҕуруу барбыта Көстөкөйөн киһи кытта быраатыр этибит. Бардар эрэ Москвада куораккатын да куораттарга, музейдарга, театрдарга, экскурсияларга мэлдьи дьайдьар. уонна көрдөрөр, кэпсиир, уопсайынан биһиги культурнай таһыммытын балачча үрдэтэр киһи этэ. Холобуру мин кинини кытта оччолорго аатырар Кристалинская консервация сылдьан турабын уонна Советский Союз баайын-дуолун көрдөрөр галереяҕа сылдьан турабын уонна элбэх музейга сылдьыбыппыт. Иннинэн бэйэбит сүөм үрдээн, билиибит-көрүүбүт элбээн кэлэр этибит. Оҕо эрдэхтэн дигинэн билэбин буолла. Кини биһиги оҕо эрдэхпитинэ уже Дмитрий Петрович Коркины кыттыылиир спортивная школа уонна спортивная школа интэринээт дириэктэрин быһыытынан улахан худьуя быһыытынан, улахан тренер быһыытынан ыраахтан көрөөтүм был. Онтон тыынчыт отус үс аҕыон алта сыллаахха Дмитрий Петрович Коркин аатынан спортивной школаҕа миин оччолорго Коркин аатын ыла илик этэ, ол спортивной школаҕа директорина анаабыттар. Онтон хаҕалаан Константин Сергеевы кытта билсиитим уонна А уон сэттэ сыллаахха кинини бу Коркун музейын тэрийиэххэ диэн сүбэлэһэммит Дмитрий Петрович дьиэтигэр-уотугар Коркун музейын тэрийини аҕалаабыта. Онно уопсайынан Константин Сергеевич Дмитрий Петрович наһаа үчүгдүк саныыр этэ уонна кинини үйэтитиигэ наһаа элбэх ити музейтан хаалаан өссө түө кинигэни хоруйбута. Музейи оҥорон баран музей бэйэтэ бу миэстэтэ турар буолбакка аны өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн көһө ыйдьар быыстапка оҥорбута. Дмитрий Петрович туһунан кини үлэтин-хамнаһын сырдатар сыалтан араас улуустарга сыдьан, ону ол быыстапкатын көһөрө сыдьан дьоҥҥо эргэҕэ хүндэһэн тиийэр гына кэпсиир этэ. Онон бу Көстүү эргэбис физкультура уонна спорт сайдыытыгар улахан өҥөлөөх хахайрын үрдүнэн бу аҥардас кини тустууну эрэ буолбакка спорт бары көрүҥнэри барытыгар киэҥник ырыҥалаан токуйдуур этэ. Кини элбэх олимпиадаларга сылдьыбыт олимпиадалар тустарынан үрдээн тириэньэрдии кэпсиир буолара. Уонна туох дьоҥҥо, эргэҕэ сыһыана, дьон эргэ кинини ылынара, сөбүлүүрэ. Уонна учууталлар да буоллун, оҕолор да буоллун кинини үрдээн убаастыыллар ити. Олох выпускниктара сотору-сотору киниэхэ күрэхтэһии буоллаҕына эбэтэр анаан Чурапчыга кэлэн Константин Сергеевигэ өссө бараллар этэ. Мин дьиэтигэр элбэхтэ ситэрдим. Хороҕор кэллэххэ ухана сылдьар буолар. Үксүгэр кэллэхпинэ хурье олорор буолардар. Эмиконтан талыллан кэлэрбитигэр бэһи он екі болан кэлбиппит. Чурапчы үрдэ ырахан условиялаах дойду интернете Ону үгүстэр тулуйбатахтара. Ол он икки киһиттэн саҥа дьыл кэнниттэн үһүө хаалбыппыт. Ону үһүөн бүтэрбиппит уонналар бары дьиэлэригэр төннүбүттэрэ. Маҥнай тиийдэххэ кыдьык соһуйар буолан домашние условиеттан тиийбитин барытаатын биирдии хоско он иккилии киһи ытар. Ону мин биир өйдүүбүнүм. Мин көстүһэргэс аалбыт быһыытынан көрөр буолам. Инньэ гынан мин

Күҥҥэ түөртэ биэсте буолбар көстөҕүн эрэйэр было оҕо дьон күлэн баран дьэ тохтоон быгытан көһөч. Киддэ эс дууһатыттан оҕо чугас, любой киһиэхэ чугас киһитэ. Уонна этэтэллэрин курдук холору манна куоракка да киирдэххэ тылыйастарга да дьиэ сырыттаҕына үрдээх бэтэр увереннай кыаҕын билинэр, үрдээх күстэх оскуолата сылдьарын билинэр бэйэтин сөбүн билинэр оннук уверенный киһити бэйэтигэр кэлин бу студент бу улааппыт пыкенни уже олох чугас табаарыс курдук бииргэ сөйдиир бииргэ кэпсэтэр дьээбэлэһэр кыратык аньыалаһан ылар оннук бэйэтэ ис иһиттэн киһиэхэ чугас киһи холура мин көсүөргэйэбиһи кэлин олох истиҥ убай табаарыс курдук буолан хаалбыта оннук бэйэбит ыксабын сүүрбүт армияны бүтэрэн бараммын

эйэҕэс киһини биэтэр тардар киһи. Холобура ханна эрэ улахан күлүү айдаан буола турар буолааны көрдөххүнэ ону көстүһүргэбис баар буолар. Кини тула оҕолор үмүрүөһэллэр, дьоннор үмүрүөһэллэр, дьону тардар киһитэ. Холобура мен көстүһүргэ спорсикабы көстүбэтэҕим буоллар мен дьылҕам ханна тиийэн тугу гынар гынарбын билбэппин. Ол эппэт ыллар ити биир күүстээх аналаах биир күүстээх киһини көрүстэххинэ эн дьылҕан уларыйар диэн мин дьолбор кини кини көссөммүн бу Чурапчыга үөрэнэммин күн бүгүҥҥэ ыллы үлэлии сылдьабын Константин Сергеевич олоҕун аргыһа Евдокия Яковлевналыын түөрт оҕону төрөтөн, киһи хара оҥортоон бэйэлэрин холобурдарынан иитэн толору дьоллоохтук өйдөһөн-өйөһөн олорбуттара. Оттон биһиэхабыт үйэтин тухарыттан бу биһиэхиппит бу интернат оскуола үлэлээн элбэх ыччаты иитэн таһаарбыта ийэбит Евдокия Яковлевна Барашкова эмиэ манна бу оскуолаҕа воспитателлаан элбэх таннаар үйэлэрин тухары манна үлэлээбиттэрэ биһигини кинилэр туох баара үчүгэйгиттэн барытыгар үөрэттэхтэрэ дии эн биир интернет оҕолорун курдук оскуола үөрэммит оҕолору кытта бары тэҥҥэ бары бары оскуоланы бүтэрбиппит Һин уонна Аҕа быһыытынан хайдах киһи? аҕа быһыытынан то хаамай итин барыбытыгар сүбэ-ама биэрэн наар үчүгэйгэ үөрэтэн киһи оҥортоотохторо диэттат киһи оҥортоотоҕо дии. Кини улахан авторитеттаах үлэҕэ дьулуурдаах уонна оттон Наар үчүгэйгэ үөрэтэритин. Константин Сергеевич омос көрдөххө олус кытаанах, дьэбир киһи курдук көстөр эбит. Онтон чугастык биллэххэ киñэс аҕас айаҕас, кыһамньылаах, дьээбэлээх хооболоох киһи суоҕун кэриэтэ. Кинини кытта интернат-оскуолаҕа өр сылларга бииргэ үлэлээбит Александра Абрамова маннык ахтан санаан ааһар. Мин эдэр эрдэхпиттэн билэбин, кини училище үөрэнэр этэ. Мин тулаайах буоламмын, Кэбээйиттэн, Көһүүттэн кэлэн бараммын билбитим. Кини сүрдээх сытыы, сүрдээх кэпсээннээх уол этэ. Биһи биир ампаарга утуйбуппут дьуукка бары оҕолор. Онно түүнү быһа кино остуоруйата кини кэпсээнэ туох да ынырык буолааччы. Оччолорго уоммут ээ чэ уон биэстээх аҥнаах эбитим буолуо Угурдук. Онтон мулланы кини училище үөнү дьаһастардаайа таххар этим мин мулланы оскуолаҕа барар этим. Ону тугунан быыкаайы занавеска быыһынан көрө-көрө күлэр пакы ити кыыс сыгынньаа сата пы ити кыыс туран эрэр диэки наа күлүү гынар этэ ону абааһы көрөр этим туу пуупутуолуйбут диэн инньэ да түүл утуйар бардаах таҥастыы утуйар буолбутум үлэтигэр сүрдээх деловой үчүгэй сүрдээх кэпсэтинньээн соҕуруу баран кэлэн оҕолоро кыайбыттарын дьэ буотун остуоруйа курдук кэпсиир онно гыннылар манны гыннылар диэн наар тустуу оҕолору кэпсиир биирдим эрэ киирдэхпинэ наар онон туохтуур этэ кэпсиир үөрдэр көтүтэр этэ Евдокия Яковлевна төккө-төккө тохтоо тохтоо чайаан тустуу тохтуу түстүн дии биһини кэпсэтиннэрбэт да буолар эт хас тустууларын аайы барытыгар көчкү эргэбиз миигин сырыт эн хайаан да наада буолаҕын эһээкэйдэрин үүннэрэ өлүөхтэрэ онно эн судьуйа курдук олороон эбиһэ аттыбытыгар диэн бырааскын быраасканы тутан ийэм диир на күлүү гына таарыйа оҕурдук этэн үөрдэр этэ Константин Сергеевич төрөөбүт-үөскээбит дойдутугар Чурапчы нэһилиэгэр кини аатын үйэтитиигэ тустаах үлэлэр бараллар. Константин Сергеевич Постников бу аҕыс он бес сыллаах юбилейнай тэрээһиннэригэр анаан бу Чурапчы нэһилиэгин дьаһалтатын ытык сүбэтин этиитинэн киллэриитинэн бу биһиги көрөргө курдук үйэтитии өйдөбүнньүк бэлиэни туруордубут бу былаан оттон биһиги Константин Сергеевич Чурапчы улууһугар Саха Республикатыгар көҥүс тустуу сайдарыгар кылаатын кини сүҥкэн кылаатын өйдөөн уонна кини албан аатын үйэтитэр сылтан-соруктан бу маннык тэрээһиннээх үлэ-хамнас оҥоһуллан ыытылынна Бу үөрүүлээх түгэҥҥэ Константин Сергеевич биир идэлээхтэрэ, аймах-билэ дьоно, доҕотторо, үөрэппит оҕолоро кыттыыны ыллылар. Кини бэйэтэ этэргэ Дмитрий Петрович Коркинныын үрдээх үчүгэйдик табыллан иккиэн бииргэ үлэлээбиттэрэ. Ол иһин бу маннык улахан аан дойдуга аатырар улахан ситиһии кэлбитэ. Кини оҕолору спортсменнары кытта кини олох атын сыһыаннаах этэ. Улахан дьону кытта кэпсэтэр курдук кэпсэтэр этэ уонна оннук же кини требуйдуур этэ. Кыра улахан дэнэр арбат этэ. Кини бу үөрэтиитэ, иитиитэ эрэ буолбакка эрээри кини биһиэхэ дьиҥнээх биһи маннык буолуохтаахпыт диэн биһиэхэ холобур буолбут киһи. Константин Сергеевич Дмитрий Петровичтыын биир санаанан салайтаран саха тустуута аан дойдуга аар-саарга аатырарыгар, инники күөҥҥэ тахсарыгар сүҥкэн кылааттаахтар. Коркин курдук, Постников курдук тыһыынча yılга биирдэ төрүүр дьонум булан. Именно инниктеҥҥэ бэйэлэрин кытта булсаннар үллэннэр. То еще тренер балар, конечно, ну, честно, кинилэр результаттарыгар ким да тиийэ илик бартын тренер оҥорор. Ото тренер бээтин тугунан. Тэһэ да условия тэтэрин, үчүгэй тренера хоқуллаха результатын хоққуна. Кыстыкы Сергеевич баратынан эреккес кара киһэтэ. Киһи да быһытынан, оскуола директорын да быһытынан, тренер да быһытынан уонна Леоҥҥа сыһыанынан даҕаны. Тренер быһытла кини дьа Дмитрий Петровичка уҥа лиэтэ. Дмитрий Петровичка кини выездной тренер быһыытынан олох айымньылаахтык үлэлээбитэ. Кини күһүн Саха сирин улуустарын барыта кэрийэ сылдьан оҕолору тустууга сүүмэрдээһиҥҥэ элбэх үлэни ыыппыта. Ол чаҕылхай холобурунан буолар бу Кини Сунтаартан Иванов Александр Николаевич диэн олимпийскай призеры булан аҕалбыт биир улахан үтүөлээх киһи. Көстөкөй Сергеевич тренер быһыытынан кини выездка сылдьан буолар күрэхтэһиилэри барытын киинэҕэ устан, оччолорго ити саҥа үөскээннэр этэ. Манна кэлэн дьэ Дмитрий Петровичка кэлэн көрдөрөн тренировка кэмигэр онно оҕолорго ханнык тустуу, ханнык приему туттубутун ону барытын дьэ көрдөрөн баран анализтыыр, сүүмэрдиир этилэр. Константин Сергеевич төрөөбүтэ аҕыһын биэс сылыгар аналлаах Монголия уонна Саха сирин хамаандаларын икки ардыларыгар табаарыстыы көрсүһүүнү Чурапчы дьоно-сэргэтэ, тустуу сүгүрүйээччилэрэ долгуйа күүппүттэр. түмүктэрэ. Монголия хамаандатын главнай тренера Константин Сергеевич доҕоро Арслан Седенсодном доҕорун кэриэһигэр анаммыт таһаарыстыы көрсүү буоларыттан олус астыммытын, уйадыйбытын маннык кэпсиир. Дьокуускай куоракка сборданы даҕаны, күрэхтэһэ даҕаны кэлэ сылдьааччыбын. Ол сылдьан тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон сыллаахха Константин Постниковтыын билсибитим. Кини олус өйдөөх, эр киһилии, холку уонна эйэҕэс майгылааҕа. Кини энтузиаст тренер этэ. Спортсменнар сыыһаларын таба көрөн тута көннөрөн, сүбэлээн-амалаан биэрэр этэ. Кини улуу тренер Дмитрий Петрович Коркинныын бэйэ-бэйэлэрин ситэрсэн биэрбиттэрэ. Саха сирин хамаандата ыраахтан кэлбит ыалдьыттарын биир-биир холкутук кыайталаан Чурапчы дьонугар-сэргэтигэр тустууну таптааччыларыгар үтүмэн үөрүүнү бэлэхтээтилэр. Ол курдук бүөһүн сэттэ киилэҕэ Николай Охлопков Занданбудзе на базары уонна Олга, алта он биир киилэҕэ Егор Пономарев Алтынсуфт мух Эрденэни уонна Олга, алта он биэс киилэҕэ Константин Власов Тумуур Очир Тулгааны түөрт иккигэ, сэттэ он киилэҕэ Виктор Степанов Энхтуя Түмэлэни уон икки иккигэ хэттон түөрт киилэҕэ Дьулустаан Сивцев Зандадбур Химиябазары төрдөн түөрт хөкүүндэнэн тушелаан уонна аҕыһын алта киилэҕэ Максим Толмачев Баатар Нембаяары уон икки иккигэ кыайдылар

Чурапчы улууһун дьоно-сэргэтэ Дмитрий Петрович Коркин үлэтигэр бииргэ үлэлээбит соратнигар Такси Сергеевичка кинини ытыктаан үйэттэн туран бу биһиги уопсай министерствотан көрдөһөн турардаахпыт киниэхэ бу Дмитрий Петрович Коркин аан дойдута класс кылаастаах күрэхтэһии диэн сөп түбэһиннэрэн хайа бит государствоны биһириэххэ аҕалаҥҥын манна көсүгээр ГБС-ке мааччаба көсүүтэ оҥороххайын диэн махтаны тибет саха республикатын спортка министерствотыгар правительствотыгар бу биһиэхэ итэҕэйэннэр аан дойду таһымнаах утарыта көрсүһүүнү Саха Республикатын уонна Монголия Республикатын утарыта көрсүһүүтүн биһиэхэ биэрбиттэринэн дьон-сэргэ үөрүүтэ уонна бүгүн биһиэхэ спорт бырааһынньыга булар. Бу курдук саха тустуутун сайдыытыгар сүҥкэн кылааттаах улуу киһибит албан аата умнуллубакка, кэлэр кэнчээри ыччаттарга холобур буолан ааттана туруо. Кини үтүө холобурун сирдьит сулус оҥостон кэнники көлүөнэ тренердэр саха тустуутун үрдүктэн үрдүк кирбиигэ таһаара туруохтара диэн эрэнэбит.